Хаҥалас айылҕа маанылаабыт сирэ. Манна киһи-аймах быдан үйэлэртэн сайдан кэлбит устуоруйатын кэриэһиттэрэ ытык кэрэ мэҥэ сирдэр түөлбэлээн сыталлар. Хаҥалас улууһун сирин сүүрбэкки бырыһыана ураты харыстанар сир буолар. Бу уон иһинэн ааҕыллар республика таһымнаах ураты харыстанар сирдэри таһынан олохтоох суолталаах харыстанар сирдэр эмиэ бааллар. Олохтоох дьаһалталар бу сирдэри бас билиигэ ылан, көрүү-истии, харыстааһын үлэтин ыыталлар. Көстөрүн курдук, бу ураты харыстанар сирдэр ахсааннарыгар суруктаах хайалар киирбэтэхтэр. Оттон Хаҥалас улууһа Өлүөхмэни кытта быысаһар сириттэн саҕалаан Бокровскайга диэри былыргы ойуулар хайа сирэйигэр тиһигин быспакка бааллар. Олохтоохтор бу сирдэри билэллэр, харыстыыллар. Ол эрээри сокуон өттүнэн бу наукаҕа улахан суолталаах мэҥэ сирдэр туох да статуһа уонна көмүскэлэ суохтар. Бу туохха тиэрдиэн сөбүй?

Бу кэрэ көстүүлээх сири олохтоохтор айылҕаҕа сүгүрүйэр ытык сир быһыытынан ылыналлар. Ол эрээри ол ханна да докумуоннаммакка сокуон өттүттэн бигэргэммэккэ сылдьыбыта. Тимир суол тутулларынан олохтоохтор тутатына туруук хайаттан тэйиччиннэн аһарын туруорсубуттара. Икки тыһыынча биэс сыллаахха сиэскэ сход быһаарыытынан уонна олохтоох баһылык дьаһалынан туруук хайа ытык сиринэн буолбута. Ол эрээри ураты харыстанар сир быһыытынан билинэргэ олохтоммут бэрээдэги регламены тутуспатахтарынан бу быһаарыы борокуратууранан көтүрүллүбүтэ. Хаҥалас улууһун борокуруорун ыстаарсай көмөлөһөөччүтэ маннык дьыалаҕа сокуонунан олохтоммут бэрээдэги тутуһар хайаан да наадатын тоһоҕолоон бэлиэтиир.

пользоваться.
Туһааннах сокуоннар бааллар, кинилэри сатаан туһана үөрэниэхтээхпит. Икки тыһыынча биэс сыллаахха ол кыаллыбатаҕа. Ол түмүгэр икки тыһыынча сэттэ сыллаахха туруу хайа таһыгар карьер оҥоһуллар буолбута. Бу сир ураты харыстанар, статуһа суоҕунан улуус оччотооҕу баһылыгын сөбүлэҥинэн ойуур департамена дьаһалы таһаарбыта. Уон гектар иэннээх сир Лена-Трансстрой тэрилтэҕэ арендаҕа бэриллибитэ. Олохтоохтор ытык сирдэрин көмүскэһэр аатыгар барбыттара. Иккис Дьөппөн олохтооҕо Баһылай Сидоров дьыаланы суукка биэрбитэ. Бу уустук дьыала олохтоохтор тустарыгар быһаарылларыгар бэдэрээтчит тэрилтэ Лена-Трансстрой бу учаастакка үлэлииртэн аккаастаммыта дьайыылаах буолбута. Суукка тэрилтэ үлэһиттэрэ олохтоохтору утары барбаппыт, аньыыны-хараны оҥостуммаппыт диэн эппиттэр. Маннык үтүө сиэрдээх майгылаах дьон түбэһэн туруук хайа быыһаммыта. Суут түмүгүнэн туруук хайаҕа баар карьер сабыллыбыта. Ону аһан икки тыһыынча ахсыс сыл от ыйын уон ахсыс күнүгэр Туруук Хайа диэн алта уонча гектар иэннээх ресурснай резерваат ураты харыстанар сир олохтонорун туһунан улуус баһылыгын дьаһала тахсыбыта. Билиҥҥитэ докумуоннар Айылҕа харыстабылын министиэрстибэтин көрүүтүгэр бааллар диэн улуус инспиэкцията иһитиннэрэр. Министиэрстибэ бигэргэттэҕинэ туруук хайа ураты харыстанар сир статуһун ылыаҕа. Бу олохтоохтор бэйэ санаатын хайа баҕар таһымҥа туруорсан, сокуон өттүнэн көмүскэниэххэ сөбүн дакаастаабыт холобурдара. Баһылай Сидоров уонна кинини өйөөччүлэр хорсун быһыылара. Ол түмүгэр билигин туруук хайа тыытыллыбат. Хаҥалас улууһугар барыта отут икки карьер үлэлиир. Илин эҥэргэ сүүрбэ икки, бу эҥэргэ уон карьер. Бу карьердарга уон алта тэрилтэ үлэлиир. Төһө иэннээх сиргэ уонна төһө матырыйаалы сырьёну ылаллара чопчу биллибэт. Оннук чахчылары хомуйар, түмэр, хонтуруоллуур тэрилтэ улуус үрдүнэн суох буолан биэрдэ. Ханнык эмэ сыыппаралары бу тэрилтэлэр отчуоттарыттан билиэххэ сөп гынан баран, оннук дааннайдары биһиэхэ уунан биэрэр тэрилтэ көстүбэтэ. Ол карьердарга үлэлиир тэрилтэлэр отчуоттарыгар даҕаны кырдьыктаах сыыппаралар көрдөрүллүбэттэрэ сэрэйиллэр. Төлөнөр нолуок үлэ кээмэйиттэн тутулуктааҕа биллэр.

Онон сокуон өттүнэн көмүскүүр хайаҕа үлэлииллэрин бобор кыах суох диэн эттилэр. Пока не оформлены документы надлежащим образом, по идее, прав на него как таковых не имеем. То есть нужно сейчас в спешном порядке всем этим начать заниматься. Тиитэригэ базальтык остуулларын манньатын бу промышленнай тэрилтэлэр нэһилиэк социальнай олоҕор суолталаах диэбиттэригэр кытталлар эбит. реконструкция участковой больницы так строительство кск в селе чкалов это две тысячи десятые одиннадцатые годы так и строительство азс в селе титары уруккуттан да дьон айаҕын бүөлүүр схема билигин да эҥкилэ суох үлэлиир үөс күөхтэриттэн тыытыллыбакка турбут хайалары урусхаллыыллар үйэлээҕи суох оҥороллор ол оннугар эргэрбит эбийиэктэри бырахтыыллар Суолу оҥороллор, онтулара төһө өр барара өйдөнүллэр. Бу манна олохтоох былаас боломуочуйата үп-харчы өттүнэн тутах бигэргэниитин биир содула көстөр. Баһылыктар олохтоох бюджекка үп киллэрэ сатаан сордонор кыһалҕалара нэһилиэк олоҕун тупсара сатаан өрөмөхсүүлэрэ. Ол эрээри айылҕабытын толук ууран туран итини ситиһии хайдаҕа эбитэ буолла? Бут иит арыы Сиинэ Дьалааҥка булгунньахтаах тастарыгар былыргы уруһуйдаах суруктаах хайалар бааллар эбээт.
Айылҕаны харыстыыр сокуон өттүнэн көрдөххө туох таҕыстааты уһуох тураллар. Биһиэхэ билигин кэлэн эттэхтэринэ ол сонно суруктаах хайатаһыгар карьер оҥорон эрэллэр игин диэн ыйыттахтарына биһиэхэ хайдах даҕаны кинилэргэ ол предприятиеларга каастыыр кыахпыт суох тоойдахха кинилэргэ особо охраняемой природной территория ахсааныгар киирэ иликтэр олор именно бу сокуон күүһүнэн сокуон харыстыыр эрэ буоллаҕына биһи көмүскүүр кыахтаахпыт онно ол особо охраняемой природной территориялар ахсааныгар киирдэхтэринэ эрэ бүйдэрэ көмүскэнэр кыахтаахтар боруус даҕаны киллэрээһин эрэ диэн буолбатах научнай сыаннастаах ийэм буолуохтаах ити статустара суох буоллаҕына дии хайдах гынан биһиги итини статустаах оҥоробут иһэп бу кырдьык да ытык сирдэр харыстана иһирдэр диэн онно туох үлэ барыахтааҕый
билигин олохтоох нэһилиэктэн туохха совет депутатов улуустааҕы сэбиэккэ депутаттар сэбиэттэригэр сурук киириэхтээх уонна баһаалыста көрдөһүү курдук бу суруктаах хайалаахпыт ону особо охраняемый природнай территория оҥороргутугар диэн
Булгунньахтаах уонна улахан ааныккардыгар үс сиргэ, суруктаах хайалар бааллар. Суруктаах аартыкка тойон арыга уонна чочуобунаҕа.
Суруктаах аартык элбэх суруктааҕа, ойуулааҕа бу аатыгар кытта баар. Суруктаах аартык диэн. Бу аартык Тойон арыылар мас мастыыр, от тиэйэр, алааска көһөр, айлыктанар, кыһын кыстык мастарын тиэнэр аартыктара буолар. Биллэн турар, аартык түҥ былыр киһи иллэригэр оҥоһуллубата буолуо гынан баран, ону икки илиилээх, икки атахтаах дьоннор үйэттэн үйэлэргэ оҥороннор үрдээх, үчүгэй, налыы, киэҥ аартык буолан турар. Туруктаах аартыгар биһиги туристыы иллэммит оччолорго биһиэхин аҕыс, биһиэхин тоҕус, алта уон сылларга манна элбэх сурук суруллан турарын көрөр этибит уонна хаартыскаҕа түһэрэрбит. Оччотооҕу ким да үөрэппэт буолар бу уруктары күдээринэ уһуруктаах аартык суруктара диэммит бэлиэтиирбит. Кэлин Уоһэттуу уонна сылларга манна Эбиэскэй былаассаҕана куораттан промышленнай тэрилтэлэр буһиырыланнар кыахтаах тэрилтэлэр улахан тиэхиньикэни таһаараннар хаһаннар анньаннар тэптэрэннэр манан дьиэ-уот туттубуттара Сорох бу дьиэлэрин онно акылааты бу билиҥҥэ дылы ыһытар. Инньэ гынаннар ол суруктар улахан аҥаардара, бүүс-бүтүннүү буолбатаҕына улахан аҥаардара суола-ииһэ уох сүттүлэр. Ол эрээри оччоттон баччаа дылы бу суруктары харыстыыр үөрэтэр дьоннор баар буоланнар наука баар буолан бу суруктаах аартык суруктара бука барыта Алексей Павлович Соколатников академик оҥорбут Орто Лена Фруктары диэн кинигэтигэр киирэн тураллар. Инньэнэн харахпыт уутун онон соттор буолуохтаахпыт.
Бу суруктаах хайалары наука ситэ чинчийэ илик. хаһан суруллубуттара туох суолталаахтара таабырын. Ааспыт сайын биһиги Алексей Окладников кинигэтин туппутунан чочуобуна уруһуйдарын чинчийдибит. Окладников тыһынча тоҕус сүүс төрдүөн сыллаахха уруһуйдаан ылбытыттан билигин төһөтө хаалбытын тэҥнээн көрдүбүт. Биллэ аҕыйаабыттар. Биир даҕаны саҥа сурукка киирбэтэх уруһуйу булбатыбыт.
Тон билиҥҥи наука этэринэн бу түҥ былыргыттан суруктаах омугу цивилизованнай норуоттар ахсааннара эркиллэрэллэр. Онон онон бу холобур бу Сахалар суруктаах-бичиктээх буоларбыт бу ол аата аан дойду цивилизациятыгар тын билинги көрдөбүлүнэгэр эппиттэһэр буолуохпутун сөп. Онон бу Өлүөнэ очуостарыгар баар суруктары үчүгэйдик чинчийэн кырдьык бу биһиги өбүгэлэрбит киэнэтэ диэн дакаастыыр уонна кинилэр хаһан, тоҕо, туох суолталаах оҥорбуттарын баһаарар бу билинги учуонайдар, айар үлэһиттэр сыалбыт сурукпут буолар. Бу суруктаах бичиктээх норуот буоларбытын дакаастыырбыт бу туох дьин политика буолар. Ол иһин бу политика өрүү сэрэхтээх буолар. Ол иһин холор бу отутус сылларга бу уругунанан дьарыктана сүрдээх элбэх саха үөрэхтээхтэрэ дьарыктана сылдьыбыттар эбит. Ол курдук сүүрбэ алта да сүүрбэ да сэттэ да уһуллаахха автономный Якутия Гаврил Васильевич Ксенофонтов уруническай уруктар тустарынан ыстатыйаны таһаарыаҕыттан буум буолбут эбит. Ол курдук холобур бу Сехан Иванович Боло, Георгий Устинович Эргиз, Андрей Андреевич Саввин, онтон датын бу саха үөрэхтээхтэрэ, фольклористар, кыраайы үөрэтээччилэр күүскэ урууналарынан, петроглифтарынан дьарыктаммынан испиттэр эбит. Онтон бу кэлин түөрт да онус сылларга Иван Иванович Барашков диэн бу саха үөрэхтээҕэ бэрт күүскэ дьарыктанан бүһэн ыстылларга эмиэ репрессия түбэспит эбит. Онон кылар онтон бу ити эрдэ аахта атлаабыт дьонум үксүлэрэ отутус сыллар бүтүүлэринээҕи репрессияҕа эбэтэр ол кэмнээҕи араастата иһин онтон тэптэрэн үгүстэрэ суорума суолламмыт эбэтэр айар үлэттэн тохтообут дьоннор буолаллар. Онон бу онтон бу Окладниковтаах кытта үлэлэспит Николай Климович Антонов төһө да бобуу-хаайыы баарын үрдүнэн сүрдээх хорсун санаатынан бу сэбиэскэй кэм устата тоҕуһунус сылларга Гадлы илдьэ кэлэн Бу билиҥҥи чинчийээччилэргэ дьон эстафетаны туттарбыт ытык киһи буолар. Онтон билигин дьарыктаһыгар соҕотох исписэлиис учуонай баар Герасим Герасимович Левин диэн филологическай наука кандидата уонна оттон онно научнай истиэпэннээх онон дьарыктанар киһи суох арай бу кэлиҥҥи кэмҥэ краеведтар журналистар күүскэ дьарыктанан эрэллэр диэн бэлиэтиэххэ сөп. кэлин эрэ саппыраачыннар маандаан саһарыахха Оҕоҕо да. Чочуобуна үрэҕиттэн Мааман кэбинээҕи кыыл уҥуохтарын буллубут. Онон инникитин, баҕар, манна улахан арыйыылар буолуохтарын сөп. Ол кэмҥэ диэри хайдах тиэрдэбит? Маныаха сүрүн ыйытыынан ким бу хайалары бас билэрий, ким көрөрүй-истэрий, кэтээн көрөрүй диэн буолар.
Куттаммат эбит а?
Улуустааҕы Баай-дуол диэн тэрилтэҕэ туһааннаах каартаны көрдөрдүлэр. Мантан көстөрүнэн бу сурааһынтан өрүскэ диэри сир бүтүннүүтэ федеральнай бас билигэ киирэр. Уруһуйдаах хайалар онно эмиэ киирсэллэр. Биһиги билэрбитинэн биһи оннук учета суохтар, иннэ федеральнай салалтаҕа олороллор. Өрүс сүнньүттэн сүүрбэ биэс метрэ тэйиччи воднай бээтин гene, онтон кииритевата федеральнай диэн. Той така лесной массив, тон ойуур, кая барта киндерге кирер. Ону балаһанья окуонга бар. Антон була территория диэнэ баар, баарым баар, бэйэм Хомой муниципальнай территорията, но онну биһэ бэриллибитэ диэн оһох полномочия оһох. Холобура бин тиийэммин онно тэрийэн улахан үллэһэн киирэн бардахына холобура хоннон көрөннөр тохтотохтан дэһэп. Улата билигин ити суруктаах кайылары көрөр-истэр, контроллуур тэрилтэ диэн хоқ боллаҕа ди. Билигин билигин кэмге аннык диэн хоқ. О, тантан эти Күн бүгүн ылан эттэххэ, Россия центральнай журналлара уонна центральнай кино центральнай первый второй программалар кэлэн устан бараллар көрдөрөллөр вот искатели якутии кэлэ сылдьыбыттара көрдөрбүттэрэ уонна атын атын уларыы туохтаннык хоқ кимданнык хаайын бу хардыыга оҥоһуллуутун мин пока билбэппин
Ытык сирдэр диэн балаһыанньа бэлэмнии сылдьабыт. Ону буоллаҕына бу историктарбыт, кроветтарбыт итини оҥоро сылдьаллар.
Өскөтүн ити ытык сирдэр диэн балаһыанньа ылыллар түгэнигэр ити улахан тутуулар баралларыгар эгин биһиги сирдэрбит сокуон өттүттэн көмүскэллээх буолаллара хааччыллар до ите хааччыллар мин эттим диде биһиги холобурун ити сир хокуонугар олоҕуран эпте онно сатыйалар бааллар дьэ ол статыяга туохтаамыт российская федерация хокуону төбөһүннэриэхтээхпит онно мин манан туһанан этиэм этэ нэһидиэк баһылыктарын историктарын уонна краеведтарын кэлэннэр биһиэхэ быытык сирдэри докумуоннарын билсэн-көрсөн баар өссө эбии баара буолу эбэн биэрэллэр буола олордук буолуо Улус таһымыгар ытык сирдэри бэрээдэктиир сокуон өттүнэн көмүскэллээх буолууларын хааччыйар үлэ саҕаланна. ытыктанар сирдэрбитин, значимый сирдэрбитин киһи барыта үҥэрсүктэр сирдэрин харыстыахпытын сөбүбүт дуу диэммит туохха кэлбиппит түмүккэ кэлбиппит ол иһин буоллаҕына бу хаас улуус баһылыга Владимиров Афанасий Семенович дьаһал ылыммыта комиссия тэрийэр туутун ол комиссия чэрчитинэн биһи билигин үлэ ыыта сылдьыбыт билиҥҥи туругунан реестр бэлэмниибит. Ол онно буоллаҕына хамыыһыйа быһаарыахтаах ханнык биһи улууспут сирдэрэ ытык сирдэргэ киириэхтэрин сөбүй диэн. Ол сирдэри реестры бигэргэтэн баран улуус мунньаҕынан бу сирдэри харыстыыбыт. Бу сирдэр прилегающие территориялара сирдэрэ чааһынай собственностька барбаттар, объекта тутуллубаттар диэн оннугу ылыныахтаахпыт.
Бу реестр юридическай күүһүн туһунан этэр буоллахпытына сөп. Өскөтүн ити биһи улустар элбэх улахан тутуу гин ыытыллар буолла ди промышленный үлэ гин. Оны холобура ди чуолаан суруктаах каялары сөп. Ити каяга үлэ барбатын игин өттүгэр бу

сиргэ дэбитэттэрии үлэлэрин ыытар, ону хостуур, ону холобура буоллаҕына, нэһилиэнньэ бу биирдиилээн энтузиастар уже боппуруос көтөх-көтөҕөн эрэллэр. Холоро бу дэбитэттэрии барар буоллаҕына, бу содула ити улаханаан очуостарыгар, бу сиинэ суруктаах хайаларыгар тиийэн сөп диэн эмиэ теоретически туох баар. Онон буоллаҕына, бу ытык сирдэри харыстааһыҥа эмиэ оруоллаах. Ол иһин буолан бу биллэн турар маны киллэрдэхпитинэ бу суруктаах харайы хастааһынынан кирдэхпитинэ ол эмиэ харыстыахпытын сөп. Улуус уровенигар харыстыахпытын сөп. Улуус уровене харыстаатахпына биһи республика таһымыгар тахсаатыахпытын сөп диэн эрэллээхпин. Онон бу суруктаах хайалар көрөр-истэр, харыстыыр хаһаайыннаах буолуулара хааччыллыан сөп. Таһылыкка тулхааҥҥын халабынан. Нэһилиэк уровеньыгар бэриллэн үллэтэллэрэ буоллар биһиги холуора олохтоох дьон, олохтоох дьаһалта атыннык дьаһанан үлэлэтибит. Холуора биһиги тайахтаах оҕолоох тайахтар турар сирдэрин холуура бу символ оҥостон билигин биһиги бэйэбитигэр бэлиэ тоһу оҥостаарынабыт. Онтон билин билиҥҥи тугунан бэйэбитигэр туспа муниципальный тэриллии былаагар эмблематер киллэрэ арнабыт. Уотун оттон ити үөһээҥҥи өттүгэр чочуомна үрэҕэр баар сүрдээх элбэх уруһуйдарыттан билин улаханнык чинчии бара илик быһылаах. Билин холуура ити сылдьар сирдэринэн көрдөххө ол биһирэхпит киэнэ көстөлүк. Ол гынан итиннэ сүрдээх элбэх уруһуйдар бааллар. Онон сыаннаһа дигэнте бу учуонайдарын үөрэтиллэринэн улахан дигэнте кини былыргы сахал таабитин курдук буолан сөпөллаа ди. Вот оннуттан билиҥҥи үйэҕэ билиҥҥи кэмҥэ билигин муниципалитеттар өлөлөрө хамнастара основной бюджет дохуотуттан турар. Онуттан дохуотуна чаас кэми киирэн үлэлиэн хәбәте диэммин саныыбын. Суруктаах хаяларбытын өрө тутаммыт манатан сымтыр оҥоро сатыыбыт бэйэбитинэн онтон тэбилиин кыра дьоҕус бизнес сайдыытыгар диэн бэйэбит президеммит тэттэ кинилэр үлэлэһэн илэр ылан үлэлэрин сайдыннарыллара буоллар диэммин бааһыналаах
Билигин аҥардас кыһыл тылынан кыырар кэм буолбатах. Ураты харыстанар сир-дьиир буоллахпытына, маныаха туһааннаах докумуоннаах буолуохтаахпыт. Сүрэхпитигэр-быарбытыгар чугас сирдэри сокуонунан көмүскүүргэ, харыстыырга үөрэниэхтээхпит. Бу кэм ирдэбилэ.
Биһиги даҕаны улуус даҕаны барыта билэн олорор, ханна баарын особо охраняемые природные территории. Онтон киирэ илик сирдэри киллэрэргэ күүс-көмө оҥоруохха сөп. Онтон биһиэхэ биһиги өттүттэн барытынан көмүс көмөлөһө сатыахпыт.
Сир-уот бас билии боппуруоһа сахаларга мэлдьи сытыытык турар. Маныаха төрүттэрбит алаас дьоно буолалларын туһунан өйдөбүл биһиги хааммытыгар билигин да иҥэ сылдьара мэһэйдиир курдук. Алаас дьоно үктэнэр сирдэрэ, иһэр уулара, бултуур тыалара, балыктыыр күөллэрэ кинилэр бас билиилэрин курдук санаан олордохторо. билигин атын.
Дьон өйө-санаата уларыйыыта, конечно, бар. Диэнтэ барытын бэйэбит кэнэ диэн алааспытын, туохпутун, күөлбүтүн барытын тутта илик боллахпына билигин оннук буолбатах. Онтон үрдүтүү үлэтин ыытыахха наада диэн все-таки ити балаһыанньаннан. Онуттан бу уже Алта сылыгар барар бэйэни салайыныы олоххо киирэн бу ырыынак үйэтэ үлэлээбитэ. Онтон мин санаабар ити боппуруостарга дьон сөтөгөйүгэр киириэҕэ. Вот онтон мин бастатан туран ити туох кадастраль палата тиэрис сирдэри ылан үлэлээһиҥҥэ, конечно, оттон билин өйдөмөтө элбэх просто дьоҥҥо эбитэ. Конечно, барыта бэйэбит тиэнэ курдук буолар, ону гынан мантан балаһынньа биир ону биһиттэн требуйдуур. Атын үлэлэһиэхпитин наада диибин. Уонна оттон хаха киитэ мындыр, өйдөөх, онон ама кини олорон хаалыа уһа диибин. Уонна тоол гынан баан ытын хорох-хорохтор ата те хаһыакка да хоруйуулар бааллар. Радиода тахтыы телевизорга да баар. Вот бу сирбит опут булланан хаалыа диэн. Оттон наһаннык булланарын булланы хоҕа. Этте сөтеки балаһынньаны олохтоо дьону көрөллөр. Вот онон билигин санаан түһэрбэккэ ити боппуруостарга үлэлэһиэххинэн.
Олох хаамыыта сокуону билэргэ бэйэ быраабын туруорсары сатыырга үөрэтэр. Түҥ былыргыны аныгы сокуонунан көмүскүүр кыахтаах дьикти кэмҥэ олоробут. Ол кыахпытын туһаннахпытына эрэ суруктаах хайалары саҥа көлүөнэлэргэ тиэрдиэхпит.
Экспедициябыт хаамыытын барытын сурунан, кэпсээн, санаабытын үллэстибит. Ким тугу кэрэхсээбитин, өйдөөн хаалбытын бэйэ-бэйэбитигэр кэпсиибит. Бары суруктаах хайаны сөбүлээбит эбиппит. Кырдьык да киһи сөҕөр, махтайар, суола, үгүс ыйытыылар үөскүүллэр. Бу суруктары хаһан эрэ ситэри чинчийэн түмүк оҥоһуллуо турдаҕа.